Bore da, croeso i Gynarfon. Emrys Llywel yn dyn enw, a dwi am da chi am dro bach, rhwng dre, geirog, ganol oesodd Gynarfon. Da ni ar y maes glas, lle mae farchnad wedi cael ei gynnal am dros 70 mlynedd. A da ni'n mynd i fynd i lawr heibio porth y maes i weld y porth mawr. A da ni'n mynd i gerad y lawr stryd Twll yn y Wal, yn hoff stryd i'n Gynarfon. Mae o lawr llawn o lefydd bita da, fel da chi'n gweld, dwi wrth fy modd bita. Felly os awn ni draw a muriau'r dre, gan ni ddechrau yn Twllchen y Wal. Da ni'n gweld muriau'r dre fel yma, a maen nhw'n eithriadol uchel. Ar un adeg, maen nhw'n cyrraedd y castell y bobl. Wel, os edrychwch i fyny, welwch chi risiau yn mynd i fyny. Ond mae risiau ar bob un tŵr yn yr Oesoedd Canol. So mewn tri ar ôl, hwn yn fama, un yml tafarn y Bachgen Du, ac un yn ymyl Eglwys Santes Fair. Am wn yn stopio hanner ffordd, ond mae rhaid nhw neidio i lawr, oedd o'n dod i lawr a dod allan i'r stryd. Wel, hwn di'r porth gynta, porth y maes. Giât pwll ynddo hon, yn fama o'dd o'n dod a'i nwyddau mewn. Yn yr Oesoedd Canol, oedd y tir llawer uwch. Y Fictorianaidd ath i lawr i adeiladu yr adeiladau a'r Maes Glas. Wan yn 1294 mae yna gorn yn canu ar y maes. Mae Madog ap Llywelyn, yr ola o, o deulu Gwynedd, yn ymosod ar y dre, racsio dre yn gyfan gwbl, Llosgi'r adeiladau, tynnu'r meiriau ar awr a lladd bob un one Jac o'r milwyr Normanaidd oedd yma. Toedd y brenin i'm yn hapus, mae'n gyrru byddai, byddin enfawr i fyny, ond mae hogia ni yn miglo i'r mynyddoedd i guddiad, maen nhw dal nhw, lladd Madog, dienyddio fo a mynd a'i ben i lawr i tŵr Llundan. A dyma ni, hwn di twll yn y wal, mae'r stryd di enw eriolo. Yn yr hen ddyddiau, ond y dau bach yn cefnu ar y muriau, o dŷ bwyta arbennig blas, efo teuluodd mawr, deg deuddag neu mwy, a ffordd o'n gygwarad ei gwastraff, oedd tw, twll yn y wal. O, na, goet, oedd nhw ddim, tos am twll o ochr arall. Mwy a thebyg na i draws di ddal y toiau fyny, eto fysa'r tir llawer is yn yr Oesoedd Canol. Wan, oedd poblogaeth Gaernarfon yn un wyth dim un yn llai na 2,000 o bobl. Oedd poblogaeth Gaerdydd yn llai na bymtheg cant. Oedd y poblogaeth Amlwch dros 5,000 o bobl oherwydd y copor, a oedden nhw'n tyrchu am y copor ym Mynydd Paris. Oedd Caerdydd, Abertawe, Casnewydd, Dyfi Vale, trefi mawr a dinasoedd oherwydd y diwydiant glo. a wnaeth Caernarfon dyfu o fewn degawd i dros deuddag mil a hanner o bobl oherwydd y diwydiant llechi, a oedd y llechi'n dod i lawr o Dyffryn Nantlle, a Caernarfon oedd porthladd fwya i allforio llechi yn y byd ar un adag, o' 'na fwy o dunelli o lychi'n gadal Caernarfon yn nunlle arall tan ddaeth Port Penrhyn yn Bangor a Porthmadog yn borthladdoedd mawr. O' 'na ddwy fil o longa' 'da ni Porthladd Caernarfon, cant a hannar o flynyddoedd yn ôl, dwy fil o longa', wedyn 'da ni ugain ne' deg ar ugain o longwyr ar bob un, o'dd llongwyr yn neud be' o'dd llongwyr yn neud, oeddan nhw'n cael peint o gwrw. O' 'na 70 tŷ tafarn, tŷ tafarn digofrestu yn y dre, ma' 'na llai na pymtheg ŵan, ac oeddan nhw isio beth eraill, merchaid y stryd, y golau coch, a ro'n i'n sôn am hynny pan 'da ni'n cyrraedd stryd pedwar a chwech. Yr un modd yr arwydd y four alls ond mae yna bump os newch chi edrach yn fanwl, I rule for all, I fight for all, I pray for all, I pay for all ac yn y gwilod mae yna ddiafol fach yn deud I take all sy'n golygu cadwch yr wrth yr hen Sherry Binks ma, ydach chi'n mynd yn grwn fatha fi. Wel mae four alls yn mestyn o Stryd, Twll yn wal, neu lôn bupur fel oedd hi ers talwm, i Stryd y Plas, fel mae'r adeilad mawr tu ôl i fi fyma, neuadd y farchnad. Bar bach 'di o rŵan, ond da ni'n gofio fo fel farchnad dan do, efo stondinau cig, pysgod, ffrwythau, llysiau.

Y ddyn bychan 'tha fi, gyda'r gefn geffyl mawr, yn defnyddio'r garad i godi chi fyny. Hwn 'di'r air borth, porth mawr, porth seremonïol. Fama oedd trysorlys y Normaniaid, a phan ath Madog ymosod, yr un gyntaf i gael i grogi oedd Roger de Puleston, trysorydd yr ardal hon. Toedd o ddim yn ddyn poblogaidd. Grogwyd o tu allan i Balas, ond nath y Cymry ddim torri ben o. O'dd o'n un dipyn bach mwy clên na'r Normaniaid. Dyma ni yn mynd attuag at tafarn y bachgen ddu, a 'da ni'm yn mynd am faint o fas ma' rhy gynnar. Reit, dyma ni, tafarn y bachgen du, y Black Boy. Mae'n enwog rownd y byd. Mae yna fwyd da yma, cwrw da, a mae staff yn ymryd. Mae'n hen, hen dafarn. Fel da chi'n gweld, y dyddiad 1522. Mae'n hanes yn ei hun. Yn y bar draw wncw, mae yna drawstiau coed, fath o longa oedd di suddo yn y cei. Achub y coed di trin nhw. Mae yna rei di bod yna am ganrifoedd. Gafon ni fel Cymdeithas Ddinesig gyflwyniad arbennig o dda gan ddynas enw Margaret Dunn ac oedd hi'n sôn am y gwyddoniaeth dentricanoleg, sef astudiaeth cylchoedd a'r goed, a gofynnais i os o'n nhw wedi dyddio y trawstia yn bar y blac. Na, fedra i'm wneud mai, mae'r coed wedi cael eu dorri lawr yn eu cynnar. Ond! a mae 'na wastad ond yn Stryd y Plas mae 'na siop lle mae'r coed wedi cael ei ddyddio yn y, y, yr llwybr sy'n mynd i lawr at y gegin yn y cefn mae 'na alcov bach a fanna oedd yn cadw'r dŵr sanctaidd oedd 'na leiandy yn y cefn yn fama o na gwyd to 'na ddim to 'na roed leiandy yn Gaernarfon mi oedd 'na briordy yn ymyl yr gwesty'r Celt Mae Doctor Tony Carr, sy'n un o'r arbenigwyr y byd ar yr Oesoedd Canol yn dweud, ro'n ar oed leiandu yn Gaernarfon. Felly, stori arall mae Cofist i wneud. Cofist ar i, be di ystyr y gair cofi? Mae chi'n gwybod sydd â chogia, lle mae hefyd ddim. Hen air Saesneg di cofi, neu cof, am gyfaill. Oedd y llong- llongau dod i mewn, oedd y llongwyr o Loegr, o Llundain neu o wlad Cyfi, Cofyn troi yn cofi, a dwi ar hogia yn cofi stre, co dre. A mae'r fodins, fodins, merchain, hen air Cymraeg, modlen am ferch. Felly dyna beth ystyr cofi, nid bod chi'n cael eich geni o fewn muriau tre Caernarfon. Ac ar hynna, awn ni mlaen i Stryd y Plas. Mae ngheg i'n gryn pan fanat. Wel ta, da ni yn Stryd y Plas, a tos a plas yma, ond mi o' na ar un adeg, yn fanna lle mae neuadd y farchnad, o plas mawr, plas Elisabeithen, Elisabeth y Cynta. Wel mae yna un Conwy sy'n drysog, a mi o'n ni fel Cymdeithas Deisig yna, rhai wsnosa'n ôl, mi oedd e'n yn fanna. Nath y teulu Griffiths ddod i ben a dymchwelwyd y plasty yma yn y bedwerydd ganrif ar bymthag, a hwnna di'r collad o unrhyw adeilad ma Gaernarfon di golli. Mae o'n gwilydd o beth bo nhw ddim di cadw'r plasty yma. Reit, ma gynno ni neuadd y farchnad, dyddiad 1832, a be di'r hall, dwi'm yn gwybod, mi rai ryw arwydd yn fama, The Hall, llofft yr hôl oedd hwn, llofft a bod na gallery, am y stryd rhwng Wall Street ochr arall. Welson ni, yn neuadd y farchnad, o twll yn y wal, a da ni weld Wall Street yn blas. Mae'r craen sonis i amdano yma ar gasgan bwrw fawr. A wedyn, da ni'n mynd i sôn am siop neu'r tŷ coed hynna yn Gaernarfon. Wan, da ni yn Stryd y Plas fel oeddan ni gynna. A hon di siop Panorama, Geraint Tomos. Ond tu fewn i fama, mae yna drawstia coed sydd wedi cael ei dyddio 1506, 1507, sy'n neud o'r tŷ coed hynna yn Gaernarfon. Mae Anne'n hun yn byw Maris, y Mary Rose, ond hwn di'r hynna gynna ni. Ac oedd o'n mynd i ddymchwel yr adeilad yma. Ond aeth hi'n tywysog a wnwn ni Charles Windsor achub yr adeilad, a mae dal i fod yma.